Gaafiin kee ta'etti aantu ustaas kaayyoon keessan ta fuulduraa maali? Wanni isin kaayyeffattan mul'atni keessan maali?
Kee otoon himiin kee maa gaafatta?
An kiyya isinitti himu. An kiyya akka keessan ta'uudha.
Gaafii ajaa deebii ajaa waan. Maal wayii fachi gubbaa teette. Haqiiqatti gaa kaawwan guddaan nu qabnu nasra al-islaam wal-muslimiin wa nasra shu'uub al-mazluuma al-maqhuura Kaayyoon guddaan nasrii Islaamaa argu nasrii Islaama muslimtoota argu shu'uuba miidhame kana hurriyyaa kaamila shu'uubni miidhamte sun argatuudha. Yaani biyya keenya biyya keenya tanatti aman kolleejjiin Islaamaa yuunivarsiitoonni Islaamaa hin jiru akka biyya alaatitti. Biyyoonni Arabaa ka parsantiin isaanii Islaamni parsantiin isaanii Islaama biyya keenyaa parsantiin hin geenne hattan Suudaaniin parsantiin isaanii parsantii keenya hin gahu Islaam Islaama isaanii nuti biyya keenya keessa yuunivarsiitii gurguddaa argatu Amman tana biyyi keenya biyya uf tokonolojiin Oromiyaa ka jedhu kun akka Ayroophaa jedhamee sanii olitti ilaalamu. Albuuda nu qabnu, kheyraata biyya teenya, biyyi teenya tun gadadoon irraa deemtee Dr. waa wayii kaasan. Wanti wa- martuu awwala nam nuti wanti waan guddaa hojjatuu nu dhooggu uf biran tarre. Sirriidha. Namni waan nyaatuuf yaadda'u waan dhuguuf yaadda'u, bootaa buluu yaadda'u intaajaf ibdaa'a akkamitti danda'a? Kaayyummaan isaa guddaanu waan nyaataniif dhugan san argachuudha amma. Namni nyaata amma uummanni Awurooppaa Ameerikaa kun Rilee. maal nyaadhaa bira taree, maal uffadhaa bira taree, ee, maal yaabbadhaa bira taree waa haarawaa dhaloota haarawaaf nama dhalatee maal yaadeen san dhaloota haarawaaf waan haarawaa maal dalaga. Bara 2021 keessa jiru kana keessatti wanti addunyaan daawwattu, wanni seenan na dubbatu maal uuma jedheen wal dorgomaa jira. Kun maal? Waan nyaatu bira tare, waan dhugu bira tare, waan yaabbatu bira tare, waan keessa galu bira tare. Nuti sadarkaa nu. An nyaadhu ati nyaattee hin bultu yoo dhugaa walitti hima. Ati nyaattee bultu maatiin keenya, eessumni keenya, durbiin keenya, biyyi keenya. Dhugaa haasoo. Dhugaadha. Sadarkaa ati yoo ati waa nyaatte nama beela'ee jedha yoo argitu. Ganda bishaan hin qabne yoo argitu. Ganda hospitaala hin qabne yoo argitu. Yaani kanaaf jecha biyyi teenya tun misooma biyya keenya hawwina. Biyya keenya kun biyya albuuda, biyya warqii, biyya gaazii, biyya guddattee intaaja waa godhuu dandeettu. Biyya afaan keenya kanaan afaan teknolojii ta'u asirraa sochoonee as fakkeenyaaf as amma isin akka istadiyooti. Maaltu miidiyaa aljaziiraa fakkaatu bahuu isin dhooga diinagdeen. Laa shakka dinagdee.
Namni diinagdee xiqqoon namtichi jedhan konkolaataa Xiqqo guddaa yabbatee dhufee maaf lonchiinaa yabbate xiqqoo ta fiidu tana argee jennaan xiqqoon tun ka xiqqeennan hagana fiide odoo guddatte hagam fiidi jedhe. isin imkaaniyyaa mahaduudan Siree. dhugum Dhugaa. yaa wannaa aanjaa gabaaban ka kana fakkartanii istoodiyoo kanaa dalaydan odoo doolaara miliyoona isin bira jiraatte akkam dachii tana warqii goote. Dhugaadha. kanaaf jecha hawwiin nu qabnu nasrii islaamatii fi biyyi teenna guddatu Maasha Allah. akka ofiititti immoo an musannifa mu'allifa waytii xiqqeenna rawaahu imaamu ahmad yoo jedhu kan maqaa ahmadii kama doonatti baaftanii jedhaanii ture warra rawaa waytii immoo buluuga qaraanii kun rawaahu imaamu ahmad rawaahu ahmad jedhu san odoo ahmadii kanatti baaftanii jedheeni Akka isa yaamamuuf. anuu ofitti baasee garuu bakkuma ofitti baasetti narraa hafe laduu kan deemne malee ahmadiin kun Eh, kanaaf jecha kun fedha kee namara namni ayimmaan gugurdaan kun warri abbaan qabeenyaa baay'ee tare mootummoonni baay'ee tare RM Teemiyaa yoo jedhan nama hidha du'e Sirri. nama mootuu hoo namni akka guyyaan mas'alaan fiqhi dubbatta wanni fiqhi takka dubbatamee akka waan laa ilaaha illallah muhammad rasuulullah jechaan addaan hafne kana Naqaan jira. ayimmaan aframmee mas'alammaan fiqhi takka namni waan fiqhi takka dubbatee

Kitaaba biyya allafnee dhaloota dhufuuf dhaloota dhufuuf Waa dhaloota dabarsuun. keenyaaf dhiisuun hawwii keenya. Maashaallah. Hawwii keenya mara jedhee itti amanu. Wallahi qabxii bareedduu kaastanii maashaallah daawwattoonni keenyas akka waan kanarraa baratan hedduu abdiin qaba maaliif akkuma doktorri kaasan namoonni abbaa qabeenya hedduun aangawoonni hedduun addunyaa kana gubbaa dabaranii jiran walaakin maqaan ulamaa'ii isaan kaasanii kun guyyatti osoo guutakka yaamamee hin oolu guyyaan Guyyaan kun gonkumaa nu hin dabarre. Aduun baate tun maqaan isaanii guyyaa takka lama sadi dhahamu malee nu mallinne gonkumaa jechuudha. Akkana. Jazakumullahu khairan. Hedduu galatooma wallahi.